Diýmek, asly nirden gelýän eken musulmanlygyna we kimiň baýramy eken şul? Hristianlaryň dini baýramy. We içindäki arça bezemek, ýolka bezemek asly butparazlykdan gelýän, çokunylýan bir agaç, soňam ony özleriçe hristianlaşdyryp, Isaň doglan güni bilen baglanyşdyryp goýýarlar. We şu baýram musurman doganlar gowy edip oýlansak, gowy edip üns bersek, köre-körlük etmän, okap, ylym, bilim esasynda, taryh esasynda, dinimiziň, akydamyz esasynda şuňa seretsek, taryhymyz esasynda seretsek göreris, şul baýram küfre we şirke bolan, küfür we şirk bolan, iň bir ýaman söz bolan, hatda şu sözüň ýamanlygy sebäpli ýer-gök titrejek bolan bir erbet söz bar, ol hem näme, Isa Allahyň ogly, Isa Allahyň Özi, Allah üç bölekdir, Ata, Ene, Ogul diýen aňyr dereje müşriklik we kapyrlyk bolan ynanja esaslanýar şul baýram. Şol ynançdaky adamlaryň baýramy we şolaryň simwoly şul. Şul aňrujy müşriklik we kapyrlyk Allaň Ogly we şol ýaňky Isa Allaň Özi, Ata, Ene, Ogul ýa-da bolmasa Ata, Ruh, Ogul diýen Hatda näme şu sözüň erbetliginden daglar, daşlar çydaman, gorkudan ýarylaýjak boldy diýýär şu sözüň erbetliginden. Şuň alakga bir erbet söze esaslanýan baýram. Şu baýramyň taryhy barada başgarak gürrüňlerem bar, ýöne hemmesi şul aýdylanlaryň daşynda aýlanyp dur. Bu hemmesem şuň hemmämizem bilýäs şul hyrstiýan baýramy. Şul hyrstiýan baýramy. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diýýär musulman doganlar, Maide suresi 5-nji sure 17-nji aýatynda, "Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal mesih ibn Meryem" Allah Teala aýdýar, Allah Meryem ogly İsa'dyr diýenler kafir boldy diýýär. Allah saklasyn, nähili erbet söz. Pygambere näme diýdiler? Allah'yň ogly diýdiler. Ýa-da näme Allaň özi diýdiler. Alla Merýem ogly Isadyr diýdiler. Ýa bolmasa ýene Maide surasynyň ýetmiş nji aýatynda, ýetmiş üçünji aýatynda Alla Taala näme diýýär? Lekad keferellezine kalu innallaha salisu selasa. Alla üçüň üçünjisidir diýenler kapyr boldy diýýär. Ýagny näme diýýärler? Şu Isa Allaň ogly diýýär. Soňam Allaň özi diýýär. O bir näme aýal maşgaladan dogulan. Allah saklasyn. Nähili erbet sözler. Soň Allaň özi diýýär. Soňam näme şular üçüsi Allah diýýär. Allah-da şol üçüň bir bölegi diýýär. Şeýle bir küfür bolan, şeýle bir adam eşidende gorkudan ennam jany näme tüýler tiken-tiken bolýan şeýle bir aňrujy erbet sözi orta atýarlar. Allah şol adamlar, şol kişiler kapyr diýip aýdýar. We şu sözüň erbetliginden daglar, daşlar, ýerler, gökler ýarylaýjak boldy gorkudan diýýär. Emma biz bu günki günde bu zatlardan habarymyz ýok. Biz gaflat ukusynda gezip ýörüs. Aý, göwnümiz hoş edýärse, biz hristianlar bilen işimiz ýok ýa şuňa meňzeş ýaly gürrüňler aýdylýar. Şul baýram şoňa esaslanýar. Eger şul küfür ynanç musurman doganlar bir suwuklyk bolan bolsady, ýarym damjasyny älemje şu dünýädäki dünýäň suwlaryna atsak, Älem-jahanyň deňizlerini, ummanlaryny, derýalaryny, çaýlaryny şul ýarym damja şu küfür, şu söz hemmesini bozardy, zäherlärdi. Tagamynam, ysynam hiç görer ýalak etmezdi. Şu näme zaýalardy şuň hemmesini. Şu dereje erbet zat, şuň bir damjasy eger şul aýdylan söz, şu küfür söz bir damja bolan bolsa ýer ýüzüniň deňizlerine, derýalaryna atylan bolsady hemmesini bulardy. Hemmesini näme erbet ederdi, zaýalardy hemmesini. Şu derejede erbet söz. Musulman adam bul ynanjyň ýanyna bolmaly däl. Musulman adam buň gal ynanjyň baglanyşygy bolan, buň gal ynanja baglanyşygy bolan hiç zadyň ýanynda bolmaly däl, hiç hil baglanyşygy bolmaly däl.

Siz gaty erbet söz orta atdyňyz. Bu söz sebäpli asmanlar bölek-büçek bolup, ýer ýarylyp, daglar çym-pytrak boljak boldy. Ýer-gök şu küfür sözi götermedi diýýä. Ýer-gök, daglar-daşlar gorkudan titredi diýýä tefsirçiler. Şirkden, küfürden şu zatlary eşidende, bilende, şuň agyrlygyndan, şuň ýamanlygyndan ýer-gök titredi diýýär. Şeýle bir Allaha töhmet, Allahyň pygamberine töhmet, ynsana töhmet atanda adam näme, iň bir gowy görýän adamyna töhmet atylsa, hiç şol näme, bagyşlanma dilese-de soň ömür ötince ýadyňdan çykmaýar. Sen bir kakaňa, ejeňe töhmet atsa unutmarsyň. Bir erbet töhmet atsa özem. Älem-jahany ýaradan, Älem-jahanyň Eýesi, bizi ýokdan bar eden, biziň rysgymyzy beren Älemleriň Rabbul Älemine, Älemleriň Rabbine, Allatagalaga töhmet atýarlar. Allaň ogly bar diýýärler. Allaň pygamberine töhmet atýar, Allaň şul Allaň özi diýýärler. Nauzubillah, Allah saklasyn. Ine şu baýram musurman doganlar şul küfür ynanja esaslanýar. Biz bir şuň erbetligine ýamanlygyna düşünsek, düşünsek şuň aýdylanlaryň özi şul baýramdan el çekmegimiz üçin bize ýeterlik musulman doganlar. Emma biz gafletde gezip ýörüs. Biz okamzok, biz kitabymyz Kurandan işimiz ýok. Biz şerigatdan işimiz ýok. Bize iýmek içmek gerek bize. Keýpi sapa gerek, haramlyk gerek bolupdyr bize. Har zelil bolup kapyryň yzyna düşüp ýörüs. Oýlanmaly şu zatlar musulman doganlar.